Hlitute in za vaiin Samson ZR Mark Youtube channel ah ka lo lawm a cheu. Vawiin hi July ni sawmhnih pahnih khawh tan ni a ni. Kan awm lai hmun hi kan thil ram se tlak lui kan ti a ni a, tlawng a dukfina bul lawkah tunah hian kan awm a ni. Nimin tlaiah khanin. Van duai phar tak maiin helai hmunah hian satlak luiah hianin tlangval la rinawma chu tuia a tla palh hlauh mai a, nunna chan a ni. An thian ho a helai hmuna inchiah dai tura kal an ni a. Tlangval rinawma hi hlim en lampanga awm thin a ni a, tun hnaia helai hmunah hna thatin a awm phei a ni. Kar khat vel chauh helai hmunah a la awm a, chutichuanin an hna thawh loh karah helai hmunah Inchia daiin luiah an kal a, chuan van ruaina hi an tawk ta a ni. Chumi report te pe turte, en chiang turte khawi lai nge ruang an hmu dawn em tih te en chiang turin he lai hmunah kan kal dawn a nia. Video te a thei ang angin report te kan siam anga ni lo thihsak turin kan ngen cheu a ni e. Tin, helai setlak kalkawng hi la hre lo kan awm takin Vaivakawn lampang atangin kan kal thla a, Vaivakawn Zo Hnuai lampangah kan kal a, tichuanin kan kal thla zel a, chawlh hmunah kan chhuak a ni, chawlh hmun atangin kan kal thla zel a, tui vamit kan thleng a, Ramrikawnah kan kal tlang a, veilam ding lamah peng lovin kan kal tlang zel a, zel veng kan thleng a, chutah chuanin Kawng Hnuaia Sakawltui chhun rawtah kan kal zel a ni. Tichuan, Sakawrtei chhunruata sakawrtei chhun thlen hmaah kawng vei lamah peng a lo awm a, chutah chuan kan peng thlaiin chuta tang chuan kan chhuk ngar ngar a, kan kual kan kual a, tichuanin tlawng thlenthlak dawnah he lai chhiattlak lui chu kan zu pawh a, tichuanin he lai hmun hi tlangval rinawma nunna lo channa hmun chu a lo ni ta a ni. Tlangval lo rinawma ruang hi nizian zan khuaa tlawm ngai ten an zawn hnuin an beidawng hria zan thim te nia khua a thim a, eng nei that tawk loh fang te nia chumi hnuah chuan zing lampangah te an bei leh a. Tiang hianin zing dar sawm vel bawrah lai hmunah ruang hi hmuh a nia, an la chhuak dawn a rawn zuam tha mek a, tlawm ngai te a kal hmasa te a ning chu tiang hian. an lo hmu hlauh mai a, a lawmawm lampang a ni a, van duaina a ni mah se la ruang hmuh loh ai chuan hetianga ruang han hmuh hi a lawmawm a, chhungte tan pawh thil lawmawm lam a ni zawk turah ngai ta ila, amaherawh chu van duaina tawk chhungte kan tawrhpui a, he tlangval an nau a tianga van duaina an tawk mai hi pawi kan tihpui em em a ni. Tunah hian a ruang hi hei Central OMA motor ruang phur motor tih ang hianin a rawn chhawp a. Central OMA motor ah hian an huh an dah lut dawn nge ka hriat a la ni lova tunah hian la zawn kual mek phawt a. Ruang phur motor ka han ti zet na a ni lo. Disaster management lampang Central OMA lampang a ni a hei. An ni hi an ha khawp ang. Engkimah tun an hun laiah chuanin Lei minah te leh thil hrang hrangah te rikrum thilah te an tangkai khawp mai an ni ho hi. Tunah pawh hianin tiang hianin a thawk hma pawlah an lo tang a ni. Rawn zawng hi tunah hian thahnem viau thawn a chungin rawn kal lai te pawh an lo awm a, a la hma a. Veng hrang hrang atangin branch hrang hrang atangin. Tih an kal a, helai a neitute Tanhril lampang atang te, Sakawr tui chhun atang te, Sairang lampang atang te, Sakawr tui chhun atang te, Tuivamit lampang atang te hrang hrang a hria hria anmahni hlim en veng atang te pawn tih ang hian an kal khawm a, tin Central OMA Disaster Management lampang atangin tih hian. an thawk chhuak bawk a ni. Tunah hian dar sawm leh a chan ve pel hret a. Aw, a ruang an hmuh hi ni, dar sawm leh a chan ve vel bawr a ni. Disaster Management, UMA, Central UMA lampang hian An lo hmu a, tin a tlakna li a nih hmel a, kan la han kal anga a ruang an hmuhna pawh la han kal tur a ngai ila. Hi lai khi a tlakna a tanna li kha a ni a, li deuh reuh kha a ni a, thlang hi pial tlep a ni a, rawn tlang palh sia chuanin buaithak tur zia hi tanna tur a vang khawp mai a, ti hianin pial tlep a ni vut mai a, nal dawn sia. chuanin a thangku lengkir ta khuan a awm nghal mai a, lengkir thang khuan tlem a awm leh a, chuan khulai awm deuh ruih khu tlawng a ni ta mai ni. Tlawng han tling thla sia chuan Ruangzawn han buaithlak tur zia chu rilru ah kan ngaihtuah thiam thei mai awm e. tunah hian tlangval rinawm a lo rinawm a a ruahan hmuhna bulah chuanin ka kal chho a thlang lampang kan thlir ta mek a ni a pial tlek phawp mai a tha lai chuan a nuam dawn a ti lai vel hi hmun nuam tak a ni a a hmun hi a eng thla a ni khaw han luma han inchiah daih nan nuam dawn khawp mai a tihian a chak lampang kan thlir chho a a lui hna lampang zel a ni. Tihian tui a rawn khawh thla sung sung mai a, a inchhawr dawh nasa a ni. A nuam dawn a, a ni khawh daih tir tih vel te pawh nuam tur tak a ni. A kam velah hian hmun nuam deuh mai a awm bawk a, mi a sata han chawl hahdamna tur a hi lung puk tha deuh mai hei a lo awm a, tihian a awm ruah mai a ni puk maw? A tlakna lika kan en phei turah ngai ila. tui han dai pheiin tui a khauh deuh hlek a, lui a nal a, camera nen chuan che sual pawl kan hlau deuh hlek a, chuvang chuanin kan kal phei lo vang a, a ro kan hmun a, amaherawh chu en chian kan tum dawn tho a ni, kukah khan ka lut a hei a nuam khawp mai a, dai nuam tak a ni, thlan a tla dup mai a tunah phei chuan maw he a nuam raih raih hle mai, han chawlh diai nan i dawm hle mai, tichuanin kan en pheina lampang tur chu kan vei lampang kan hawi phei anga. ti hian a lo kaw deuh raih mai a, eng kal phei anga tui a la tam khawp mai a sawi ang khanin nizan lampangah pawh helai an zawnnaah hianin an zawng tho a nih hmel a, a mera chu sawi leh sawi hnu him a nia. Eng chuangin a awm tha lo va, tin ni zanah khan tui hei ai hian a tam zawk a ni. Chumi ni vang chuanin an hmu lo va, chumi zing lampang ah zing atangin an zawng leh ta a ni. Hei ti hian a ruang hlai kei kan kawhtir anga an hmu lai chu kei kan kawhtir an lai hi ruang an hul lai chu a lo ni ta a ni. Tuin a khawh bet an tia field flap a nia a bul vel hi hei. ni zarah chuanin tui a chak dawn a, tin a tlakna lai hi chiang chiahin lai hnai hi ngan zawt a, an hla thei chiah lova, a chhakah an ti mai si a, hi lampangah khian a tlakna lampang a nih hmel a, ti lai pawh hi kan kal chho thauh ang a, tichuan tuiin a rawn len phang a, tichuan a rawn len phak chuanin helai vel hian a rawn hawhthah a rawn sawhthah ngei dawn bawk a, a taksa pawh. tichuanin helai hmunah hian tukin zing dar sawm leh a chhan thei vel bawr khanin a ruang chu hmuh a lo ni ta a ni tawh ngai te zara ruang hmuh a ni a helai pawh hi hriat en mai chuan a tuk hmel lo va amaherawh chu camera atang hian a chiang lutuk lo tlat mai a lung sum a awm hmel khawp mai a chulai tutin kan thawk ang a chulai velah chuan lung sum a ang tlat mai a a awm dan hi.

tui pawh tlem chuan a hma aiin a fim deuh zawk a ni. Khulai khu kan enna lampang khu ruang an hmuhna lai chu a lo ni ta a ni. Kal ta zel a, pial klep zel a nia. Khutia kan thlir bak atang khuan meter zahnih vel bawrah khuan hlawng kha a zu fin ta mai a ni. Helai hmun hi tlangval rinawma nunna hlut tak a chan phan a a chana hmun chu a lo ni ta reng mai a a chhungte kan tuarpui a kan uipui tak zet zet a ni tih kha kha han sawi leh duh a ni e. Van tuaina tawk ta rinawmah hi khi lai tui khawh thla lengkir velah khian a ni. An haw tawh mai tur kha Thla a han la leh a, khami kha lung a lo nal si a, khami lung nal ah khan a han tawlh thlu a tichuan vanduaina tawk in a han tleng thla a nih hmel a, chu chu vanduaina a tawh dan chu a ni. Aw le, tunah hian ka han kal thlang deuh a, ruang an hmuhna kawr kha khi lai kan hmuhna khi ni khi mi chho zel ah khi a ni, khitah tan khian a han hla vak lo a, hei hian tlawng a fin a ni tichuan ti hian a kal thla zel a. Bang hian a luia min hliah a, helaia an siam hiam tian a kal ta zel ta a. Lai hmun hi tui an pump-na hmun a lo ni bawk a, laiin tui pump-na hmunah hianin ruang hi dah hrih a ni a, Police lam pang te nghah a ni a, verification te tih te a ngaih dawn avangin nghah mek a ni. Khulai kut tlawng chu a lo ni ta mai a, khu tlawng khu. A nu khawp mai a, nakinah kan la enchiang tura a ngaila tlawng te pawh khu han thlen tlak rau rau ah chuan intui pamna te helai hmun hi a ni. Ruang hi Police nghah chhung a la rei deuh hlek dawn avangin tiang hianin an la awm rei deuh hlek dawn a, helai hmunah te ei leh in te an lo siam a, RV ah helai hmun hi neih a ni. Water la a ni a tui pump na hmun a ni kan tih tawh kha la tlangval theih theih te hian an che suau suau mai a chawhmeh na a ropui a ni. An rawn phen belh zel bawk a, an hmu ni tih kan hmu ni tih la hre lo tam tak an awm a, rawn kal mek te an la awm bawk a, tin tlangval rin awm atein thian ho a kal an nia, pathum vel an ni an tia chiang chiah hi an awm hrih lo va, han zawh chen mai tur hi an la awm lo va, keichu nimin tlai dar thum nimin chawhnu Pathian i chawhnu dar thum vel bawra he hun hi heng a nih hmel a. A then chawih lo tel a ni a, zing kar atanga thawk chhuak te a ni. Tin, tlaivar te pawh an awm mai thei a. Chutiang chuan hei rilṭam tak te pawh an awm ang a, ei an lo siam bawk a, helai hmunah chaw luangmawl te, zel veng te, lehment te tichuan an siam a, ei leh in a kal kal te chaw an duh duh huna ei thei turin, ei thei turin tiang hian an ruahman a, ruang an hmuh tawh a, tunah an ei dawn a. Tiang hian chawhmeh tui hnai ta kan siam a, helai ram hnuaiah tiang hianin nula tlangval hah hmel pu lovin lai ei rawn bawl tute pawh nin hmel pawh an pu lo. Tiang hian vawiinah hna an lo thawk a, ei rawn an lo bawl a, helai hmun hi tlawng ruam a nia, a hmun hi a lum em em mai a, ni vawiin hian a selo amaherawhchu. Awm mai mai pawn fan a tla dep dep reng mai ni. Chutiang khawp chuan a uap a ni sa lo mah se la helai hmun ruam hemi uap hian fan a ti tla a, chutiang chuanin awm mai mai pawh hreawm tur a ni na chungin awm mai mai lovin tiang hian thei ang angin mahni thei ang ang te an lo thawk a, thenin ruang an zawng a, a thenin ei rawng an lo bawl a chutiang chuan an lo awm a, tunah hian sawi tawh angin ruang hmuh tawh a ni a, Eileih in te, rilṭam thei te ni avangin eileih min siam ang ang te eiturîn tunah hian rua hmanna an siam mek a ni. Tunah hian tlawng mawng lampang kan hawi mek a, he lampang hi han thlir leh lawk ila han kal chhak tak rau rau ah chuan tihianin khu lampang khu tlawng mawng lampang a ni. Chuanin ding lampangah hian hei kan hmu ang a. ruam deuh a lo awm a ni. Hei hi tlangval rinawm a chhe tlak lui a a tlakna kawr in a rawn finna chu a lo ni ta a ni. Laikhuakhu nizan lampangah te khan zawng beidawng rum rum a a tlakna lai vel bawrah tlawng hi a thleng thla mai awm mange tih te pawh rilruah te pawh a awm hman a ni. An thleng thla se zawnna tur a zau leh zual dawn si a. Sairang tui thiam te pawh nizan lampangah te Sihmui lampang te, a rawn thleng hman a ni. Chutiang khawp chuanin Sailang te pawh tui thla, tui tla an awm a tih han zawm nikhua te hian an buai thei khawp mai a, kan tui thiam veng te an ni a, an tlawm ngai thei a ni. Helai hmun hi tui lakna hmun a ni a, tiang hianin tlawng an u but but mai a, nu tak a ni nu tak. tui pawh a tam hle mai tih hianin la pui tlin chiah lo a nih nge pawh ka chiang chiah lo a keimah chuan hnathawk an lawm a hei vai ho in hna an thawk a kan hmu ang a tui khawp mai a pipe pawh a lian tham bawk a tiang ah khuan hei. hna thawk mup mup mai. Pump house a nia tilai vel bawra hi hnai kan chak mai a khi tuna Ravalri lama ruang an dah lai lawkna nia police nghah mek a nih kan tih tawh kha chuan tihfel tur te an tih zawh hnuah nizan lampangah te lim en lampang in kuang te pawh a inring lawk vek a tichuanin lim en lampangah put phei a ni dawn a ni. Kan sawi tawng khan helai hmunah hian tui pumpna hmunah hianin ih an ruang hi dah hrui a ni a police nghah mek a ni a tunah hian rawn kal mek tur a ngai ila ruang hi vawiin ni vek hianin vui tur a nia a vui hun erawh chu chawhnu lampang a nih hmel a a dar zat erawh hi chu hruaitute an sawi thei hrih lo a tlai dar li dar nga bawr vel pawh-- A ni mai thei tiin a vui hun hi la hriat a la ni lo a, darkar tak hi hriat a ni hrih lo a ni. Tlangval rin awma kan ui hle mai tiang chet sualna a lo thlen hianin sawi leh sawi hnu chhungte an khawngaihthlak a. Kim van duaina tiang a lo tawh hi kan han dem mai thin a, tuiah te luiah ten kal kan han ti thin a. Amah erawh chu van duaina hi a in dan theih tak loh mai a, Khuate luma tlangval thaza rual te an la ni a, tin khawlum te hi chuan lui lampang te hi a lo nuam thin bawk sia, hetiang chuanin an ni pawh hian thian ho intihhlima inchiahdai turin an kal a nih hmel khawp mai. Ti hian hei tlawm ngai ten a rawn thlen belh zel mai a, pickup ten a rawn in phur a khi an rawn bawrhawm khawp mai a, sawi hleh sawi hnu rawn kal lak lawh tawh te an ding a, amah erawh chu phone tlang theih pawh ni sela rawn thlen kha an tan chu a rawn ngai a, a chhan chu helai hmunah ruang a la awm tlat mai a, zui haw te kan la duh a tiang chuan in kan kal ta sa sa tiin helai hmun hi an rawn thleng aniang a. A lo a hre tawh pawh an awm ang a, a hre lo pawh an awm ang a, tichuan hei tunah hian a rawn thlen belh zel tho a ni. Awle, khati zawng kha tun tuma helai video khan siam theih te chu ni leh ta mai sela, vanduaina tawk te kan tawrh puiin tih kha kan sawi nawn leh e. Thiltu zawng zawng te, in zavaiin hun hman nuam vek ule.